Лӗпӗш ачасем валли
Вӧдер шакӑр тусӑмсем, кӑлтӑр-кӑлтӑр кускаласа кун каҫа вылярӑр-и? Ҫил ачипе ӑмӑртса урам тӑрӑх чупрӑр-и? Каҫ енне ӗшентӗр-и? Шӑкӑрин ларса тухрӑр-и?
Эппин, пӗчӗк тусӑмсем, Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар.
Шӑпланса, кӑштмӑрлатса юмах ҫӑмхине сӳтер. Мӑр-мӑр. Уйӑхпи юмахӗсем.
Пырӑ каҫ пултар, ачасем, юмах халап тусӗсем. Тулли уйӑх пек ҫутӑ салам пурне те. Паян пирӗн юмах кушелӗнче игрыпе тугры, узбек халӑх юмахӗ. Эппин, халех пуҫлатпӑр юптарма, пурте килӗр тӑнлама. Юмах урхамахпа, калакан урапапа. Эсир вара радио ҫывӑхӗнче пултетпӗр. Шӑпланса та лӑпланса юмах итлеме мелленрех вырнаҫар, пуҫӗпе пуҫлар та хӳрипе вӗҫлер.
Ӗлӗк-авал урнӑ кишлакра пӗр каччӑ. Ӑна Тугри тесе чӗннӗ. Чӑвашла калас пулсан ӗнтӗ тӗрӗс тени пулать. Утсӑр пуҫне унӑн тек нимӗн те пулман. Пӗр ялта ӗҫ шыранӑ вӑл, тепринче. Анчах май килмен. Вара утне утланнӑ та телей шырама инҫетри ҫӗрсене ҫула тухнӑ. Кайсан-кайсан ҫул ҫинче вӑл пӗр ҫынна тӗл пулнӑ. Ҫынни ӗнтӗ Эгры ятлӑ пулнӑ. Чӑвашла калас пулсан ултавҫӑ тени пулать. Вӗсем калаҫса кайнӑ. Тугры унтан ӑҫталла ҫул тытнине ыйтнӑ. Ӗҫ шыратӑп. Эсӗ мӗн ятлӑ? Эгры.
Мана тугры тесе чӗнеҫҫӗ. Атя туслашар, пӗрле пурӑнӑпӑр, пӗрле ӗҫ шырӑпӑр. Ҫапла вӗсем ӗмӗрӗпех туслӑ пурӑнма калаҫса татӑлнӑ. Тугры ҫулташне шелленӗ. Ӑна хӑйӗн утне утланма сӗннӗ. Эгри ут утланнӑ та нухайкӑпа ҫапа-ҫапа тара панӑ. Тугре нимсӗрех тӑрса юлнӑ. Ут хӳрине ҫеҫ курса юлнӑ. Тӗлӗнсех кайнӑ каччӑ. Ӗмӗрӗпех пӗрле пулатпӑр тесе сӑмах панӑ ҫын ӑна тӑшман пек кӳрентернӗ. Анчах нимӗн те тӑваймӑн. Тугры ҫурранах малалла лӗпӗстетнӗ. Таврана каҫ сӗмӗ витсен, Тугры ансӑр сукмак ҫине тухнӑ. Ҫав сукмакпа кайсан-кайсан вӑл сӗм вӑрмана ҫитнӗ. Акӑ ҫӑранта икерчӗ пӗҫермелли кӑмакана курах кайнӑ. Ҫӗр худа вӑрмана кӗме хӑрушӑ. Ҫакӑнта ирччен ҫывӑрам-ха. тесе шутланӑ та кӑмакана кӗрсе выртнӑ. Кӑмака ларнӑ ҫерем ҫине ҫӗрлесерен паллӑ чӗрчунсем пухӑннӑ. Арӑслан патша, вӑрман визирӗсем тигрпа упа, кашкӑр вӑрман купӑсҫи, флейт тӑкалакан шакал, тилӗ вӑрман халапҫи, Кӳпере уйӑх тухсанах шаккал чупса пынӑ та ӳлесе янӑ. Ӑна илтсе ытти чӗрчунсем васкаса ҫитнӗ. Сӗтел майланӑ та уявлама пуҫланӑ. Чӗрчунсен патши Арӑслан тӳрех хӑйӗн вырӑнне ларнӑ та пур тӗлӗнтермӗш ҫинчен каласа пама ыйтнӑ. Тилӗ халапҫӑ хӑй калавне пуҫланӑ.
Кунтан инҫех мар то хӑвӑлӗ пур. Вунӑ ҫул пурӑнатӑп эпӗ унта. Вунӑ ҫул унта эпӗ тӗрлӗ пурлӑх пухатӑп. Кавирсем, карӑсем, утиялсем, тумтир. Ҫыннӑн пур япалине те пӗтӗмпех манӑн килте тупма пулать. Ҫимелли тата мӗн чухлӗ ман, пӗлесчӗ сирӗн. пытанса выртнӑ тугри. «Эхе, ҫак тилӗ патне хӑнана кайсан аван пулӗччӗ», тесе шухӑшланӑ. Шакал визир калаҫнӑ хыҫҫӑн упа визир сӑмах илнӗ. «Кунта тӗлӗнмелли ҫук. Пирӗн вӑрманта вара ҫӳллӗ йывӑҫ ӳсет, карагач теҫҫӗ ӑна. Ун айӗнче икӗ пӗчӗк хунав. Ҫак икӗ хунавӑн ҫулҫисем пур чир-чӗртен сыватаҫҫӗ. Пирӗн шах хӗрӗ ҫичӗ ҫул чирлет. Ҫавӑнпа шах хушу кӑларнӑ. Кам та кам ман хӗре сыватать, ҫавна хӗреме качча паратӑп. Кам та кам сыватма килӗшет, анчах пултараймасть-тӗк, ҫавна вӗлерме хушатӑп.
Чылай сиплевҫе асаплантарса вӗлерчӗ шах. Кам та пулин ҫав карагач хунавӗсене вӗретнӗ шыва ӗҫтерсен, шах хӗрӗ сывалӗччӗ. Упа хыҫҫӑн кашкӑр гарниз калавне пуҫланӑ.
Вӑрман хӗрринче бай кӗтӗве тата хӗрӗх пин сурӑх ҫӳрет. Кунсеренепе икӗ сурӑхне тытса ҫиетӗп. Темле-тимле пулсан та кӗтӳҫсем мана тытаймаҫҫӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем ту ҫинче йытӑпа пурӑнакан старик пуррине пӗлмеҫҫӗ. Кӗтӗве йытӑ хуралланӑ пулсан, вӑл мана патне те ямӗччӗ. Ҫурса та кӗччӗ.
Акӑ тигр визир сӑмахне пуҫларӗ. Кашкӑр каласа паракан байӑн вунӑ пинрен тӑракан ут кӗтӗвӗ пур. Вӑл вӑрман хӗрринче ҫӳрет. Кашни эрнере эпӗ пӗр утне тытса каятӑп. Ҫав кӗтӳре хура-шурӑ ут пур. Кам та пулсан ҫав ута утлансан вӑл мана хуса тытӗччӗ, тытӗччӗ. Юрать-ха, ун пирки никам та пӗлмест. Ҫапла вӗҫлерӗ калавне тигр. Ир ҫуталса килет. Чӗрчунсем хӑйсен шӑтӑкӗсене пытанма васкарӗҫ. Ҫерем ҫинчен пурте кайса пӗтсен, тугри тантӑртан тухрӗ. Малтанах вӑл упа каласа панӑ каракач йывӑҫҫине шыраса тупрӗ, темиҫе ҫул ҫине татрӗ. Унтан сурӑх кӗтӗвӗ патне ҫул тытрӗ. Кӗтӳҫе сывлӑх сунчӗ, ӗҫсем еплерех пынине ыйтрӗ. Ӗҫсем, ӗҫсем чаплах мар ман. Пирӗн кӗтӗве кашкӑр ӗленчӗ. Сурӑх такисене йӑтса каять. Хуҫа пӗлсен тем тӑвӗ ӗнтӗ манпа, шутлама та хӑратӑп. Анчах мӗнле хӑтӑлмалла ку кашкӑртан, пӗлместӗп. Эх, пӗтрӗм ӗнтӗ, пӗтрӗм! Ан хурлан, эпӗ сана кашкӑртан хӑтӑлма пулӑшӑп. Вӑл старик патне кайрӗ те йыттине кӗтӳҫе пама ыйтрӗ. Йытӑ кашкӑр ҫине сиксе ӳкрӗ те ӑна ҫурса тӑкрӗ. Ҫапла кӗтӳҫӗ нушаран хӑтӑлчӗ. Тугры малалла утрӗ, ут кӗтӗвне шыраса тупрӗ. Кӗтӳҫне курсан мӗнле пурӑннипе кӑсӑкланчӗ, лешӗ тигр канӑҫ паманни ҫинчен каласа пачӗ.
«Хурапа шурӑ утна тупса хатӗрле те мана вӑрӑм та хулӑн патак пар». Тугры икӗ тӗслӗ ӑйӑра утланчӗ те вӑрӑм патака алла илчӗ. Тигра ҫул ҫинче кӗтме пуҫларӗ. Ҫӗрле Тигр висер килчӗ те ут кӗтевне тапӑнма тӑчӗ. Тугры ӑна хулӑн патакӗпе пӗррех ҫапса ячӗ. Лешӗ вилсе те выртрӗ. Инкекрен хӑтарнӑшӑн кӗтӳҫӗ ӑна ут парнелерӗ. Тугры ут утланчӗ те хулана вӗҫтерчӗ. Хула пасарӗнче пӗлтерӳҫӗ кӑшкӑрать.
Шах хӗрӗ ҫичӗ ҫул чирлет. Кам ӑна сыватма пултарӗ, ҫавна шах хӗрне качча парӗ. Кам та кам сыватма килӗшӗ, анчах Пултараймӗ! Ҫавна шах вӗлерме хушать! Шах хӗрне эпӗ сыватӑп, терӗ Тумрем.
Вӑл шах кӗмменне кайрӗ. Шах ӑна хӗрӗ патне кӗме ирӗк пачӗ. Тугри Каракач ҫулҫисене вӗтетрӗ те вӗретнӗ шыва ячӗ. Унтан ҫав шыва хӗре ӗҫтерчӗ. Тепӗр виҫӗ кунран пике чӗрӗлсе сывалса тӑчӗ. Савӑнса кайнӑ шах уяв ӗҫки йӗркелерӗ. Хӗрне тугрине качча пачӗ. Хӑш хула ертӳҫи тӑвас-ши сана?
Манӑн ертӳҫӗ пулас килмест. Вӑрман ҫумӗнчи ту ҫинче мана пӳрт лартса парӑр та эпӗ унта ӗҫлесе пурӑнӑп. Шах куна илтсен тӗлӗнсех кайрӗ. Ҫапах та тугры ыйтнӑ пек турӗ. Ҫапла тугры арамӗпе ту ҫинче пурӑнма пуҫларӗ. Пӗррехинче ун патне Эгры килсе ҫитрӗ. Тусӑм, ӑҫтан тупрӑн эсӗ ҫакна пӗтӗмпех? тӗлӗнсе ыйтрӗ вӑл. Санӑн кил-ҫурт та пур, Эпӗ ав сан утна вӑрласа тартӑм, уятӑп пуль терӗм. Анчах кирек ӑҫта кайсан та ман ӗҫ ӑнмасть. Эгре улталанине халь пачах таса илес килмерӗ Тугрын. Эпӗ пӑркаҫ кивӗ кӑмакара ҫӗркаҫрӑм та халӗ ҫак пуянлӑха тивӗҫрӗм. Мана вӑл вырӑна кӑтарт-ха. Эпӗ те ҫав кӑмакара ҫӗр каҫӑп. Тугри ӑна чӗрчунсем ҫӗрлесерен пурӑнакан вӑрман уҫланки ӑҫтарах вырнаҫнине каласа пачӗ. Каҫ пулсан ӗгӗрӗ хайхи кӑмакана кӗрсе выртрӗ. Ҫӗрле, каллех унта чӗрчунсем пухӑнчӗҫ. Арслан вӑрман патши, уба визирь, корн калакан кашкӑр, флейта калакан шакал тата тилӗ халапҫӑ пуҫтарӑнчӗҫ хальхинче. «Атьӑр-ха, калаҫӑва пуҫлар!» сӗнчӗ Арслан патша.
Мӗншӗн ман тигр визирь кунта ҫук? Чак, хальхинче эпир ним те каламӑпӑр. Пирӗн калаҫӑва пула тигр визирь вилчӗ. Куна илтсен упа та чӑтса тӑраймарӗ. Пирӗн Каракач ҫулҫисене те такам татса кайнӑ. Манӑн та сурӑхпа апатланассы пӗтрӗ. Кӗтӳҫӗп, асӑннӑ йытӑпа халь кӗтӳ пахать. Ун ҫывӑхне пыма та хӑратӑп. Вӑл мана асаплантарса пӗтерӗ. Кам хӑять пирӗн вӑрттӑнлӑхсене итлесе усӑ курма? Сутӑнчӑка тытмалла та ҫурса тӑкмалла!
Анчах та чӗрчунсем вӗсем кам вӑрттӑн итленине пӗлмен. Упа шаккалтан, шаккал килӗрен ыйта пуҫларӗҫ. кӑмакана пӑхар! Чӗрчунсем кӑмакара пытанса ларнӑ эгрине тупрӗҫ те ҫурса тӑкрӗҫ. Ҫапла вара тугри пурнӑҫӗнче мӗн ӗмӗтленни пӗтӗмпех пурнӑҫланчӗ. Ултавҫӑ ӗгрӗн шальчи тулчӗ.
Юмах ярса юптартӑмӑр, кӑшт кӑна шахвӑртса та илтӗмӗр. Ҫапах юмахӑн та виҫи пур, камитлерӗ ҫав маттур. Халӗ вара, тятсем, Ҫывӑрма хатӗрленер. Ирччен кашта ҫӳллӗшӳсӗр тутлӑ тӗлӗксем курӑр. Юмаха Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Владимир Григорьев тата Светлана Лукиянова, Татьяна Володина, Василий Иванов, Григорий Петров артистсем пуларӗҫ. Юмах текстне туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кӑларӑм редакторӗ Алина Герасимова, саз режиссерӗ Дмитрий Ефремов.
Пи юмахӗсем